Унике районнан 32 команда. Гел шулай да кирәк. Бөтен яшьләрдә дә. Түбән Камада бөтен Россия бәйгесенең республика этабы башланды. Эш сәфәре Татарстан фәннәр академиясе президенты Түбән Камага килде. Заказчылар белән тәэмин итүчеләрнең турыдан-туры хезмәттәшлеге, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләре һәм бизнес вәкилләренең семинар Ар киңәшмәсе узды. Тулы зал, көчле алкышлар. Рөстәм Асадуллин туган шәһәрендә өр-яңа концерт программасы белән чыгыш ясады. Нефтехимик Ак Барска каршы. Татарстан командалары матчы нәтиҗәләре. Булачак инженерлар пилотсыз системалар белән идарә итүдә ярышалар. Түбән Камада Технопатриот бөтенроссия бәйгесенең республика этабына старт бирелде. Анда Татарстанның унике районыннан 32 команда катнаша. Алар өчен төрле биремнәр әзерләнгән, иң яхшылар Җир өсте робототехник комплекслар марафоны дисциплинасында билгеләнәчәк. Тулырак, алдагы материалда.
Бу, хәрби танкның кечерәйтелгән варианты, аның белән махсус пульт ярдәмендә идарә итәләр. Үз осталыкларын Технопатриот бөтенроссия бәйгесенең республика этабында катнашучылар күрсәтә. Яшьләр чыгышларын Татарстанның Фәннәр академиясе президенты Рифкать Миңнеханов та карады. Э, бакчадан башлап э, мәктәптә э, зурлар бергә менә шундый нәтиҗә өчен ул теге туктала туктала туктала торган сорау түгел аны аны бан гел шулай да кирәк бөтен яшьләрдә дә суда йөри итәгән җирдә йөри итәгән беспилотниклар белән шөгыльләнергә кирәк бергә шөгыльләнергә кирәк аерым гына шөгыльләнеп бу көндә дөрес түгел
Ярышта Татарстанның унике районыннан килгән 32 команда көч сынаша. Һәрберсендә өчешәр кеше, ике укучы һәм аларның остазлары. Катнашучылар өчен төрле биремнәр әзерләнгән, беренче ярдәм күрсәтү, пилотсыз системалар белән идарә итү, автоматны сүтеп җыю. Бүген конкурсның икенче көне. Бүләкләү тантанасы уникенче ноябрьдә узачак. Җиңүчеләр Җир өсте робототехник комплекслар марафоны дисциплинасында билгеләнәчәк. Ярыш Түбән Камада беренче тапкыр үткәрелә, әмма планда аны дәвамлы итү, ди Радмир Беляев. Альбина Вәлиева, Вера Моратова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Татарстан Фәннәр академиясе президентының Түбән Камага эш сәфәре программасы эчтәлекле. Рифкат Минниханов Камский Артекта уза торган Технопатриот бөтенроссия бәйгесенең республика этабы барышы белән танышканнан соң, берничә мәгариф учреждениесендә булды. Дәрәҗәле кунак, Сибур-Интех инновацион белем бирү үзәге, Түбән Кама химия-технология институты, Николай Лимаев исемендәге нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте эшчәнлекләре белән танышты. Республиканың биш районы вәкилләре Түбән Камада очрашты. База креатив индустрияләр үзәгендә сатып алулар буенча дәүләт комитетының зона семинары узды. Анда 400 гә якын кеше катнашты. Болар, башкарма комитет, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр, шулай ук бизнес вәкилләре. Заказ бирүчеләр һәм тәэмин итүчеләр өчен Ике мәйданчык оештырыла. Дәүләт комитеты рәисе Марат Зыятдинов билгеләп үткәнчә, зона семинарларын уздыру республикада дәүләт сатып алулары системасының нәтиҗәлелеген күтәрү эшенең мөһим өлешенә әверелде. Бу районнарда заказ бирүчеләр һәм тәэмин итүчеләр белән турыдан-туры хезмәттәшлек итәргә, канундагы яңа үзгәрешләр турында фикер алышырга һәм иң яхшы тәҗрибәләр белән уртаклашырга мөмкинлек бирә.

Рөстәм Асадуллинның туган шәһәрендә үткән өр-яңа концерт программасын тамашачы җылы кабул итте. Туп-тулы зал, көчле алкышлар, чәчәкләр, халык мәхәббәтенең иң зур күрсәткече. Сәхнәгә купшы киемнәр киеп чыкмаса да, чит илләрдә төшерелгән клиплар тәкъдим итмәсә дә, Рөстәм Асадуллин, тиз арада үз тыңлаучысын тапкан автор-башкаручы. Татар эстрадасына ул Яшьлегем җыры белән ургылып керде. Концертның кайбер мизгелләрен бергәләп карыйк. Халыкчан тавышы, үзенчәлекле хәрәкәтләре әйтерсең лә тамашачыны сихерләп куя. Зал туп-тулы. Концертка килүчеләрнең яшьләре төрле. Барысы да Рөстәм Асадуллинның җырларын яхшы беләләр. Мои песни слушаешь, да? Ну, песню знаешь.
Рөстәм Асадуллин, татар эстрадасында чагыштырмача яңа исем дияргә була. Сәхнәгә ул Яшьлегем җыры белән ургылып керде. Ләкин җырчының уңышка ирешү юлы гади түгел. Унсигез ел гомерен музыкага багышлый. Яшьлегем минем дигән җыры. Авылда үскән, шылтыр-шылтыр чишмә безнең авылда әбидә иде. Шуны искә төшереп, клиплар авылны төшердем, аның җырын куеп, бик яратып тыңлыйбыз, күңелне ача, үзе безнеке бит әле ул, ничек камчныкы дигәндәй. Ә, яратабыз, үзе яратабыз, уңышлар телибез аңа киләчәктә. Рәсәм асалым менә дуслар. Вот, тавышы матур. Своеобразный инде дип әйтим. Балыкчан.
Үзенчәлекле ул үзенә күрә, үзенчәлекле менә аерылып тора. Шундый. Молодец.
Без Чаллыдан килдек, чөнки быел Асадуллинның концерты Чаллыда булмый, икенче ел. Шуның өчен Нижнекамскига килергә уйладык. Лай җырлары шуй, самый популяр җыры инде теге челтер-челтер чишмәләре. Башка җырлары да шуй, яңа репертуар, яңа җырлар була диделәр. Шулай килергә уйладык. Җырчының эш графигы бер елга алдан сәгатьләп язылган, уңышлары өчен тормыш иптәшенә дә рәхмәтле. Гөлназ, администраторы. Түбән Камада исә Рөстәм Асадуллин өчен иң тугры тамашачысы һәм киңәшчесе, әнисе. Әни менә хәзер сәгънәдә утырачак, әйме, мин аның янында гына дулкынланам, и все. Менә шушы чәчәкләрне мин аңа бүләк итәсем килә. Менә аның яңа язган җырны җырлыйм бит инде. Ул шул гына дулкыландыра. Яңа сезонга җырчының йөздән арлык концерты билгеләнгән. Гастрольләре Түбән Камадан башлый. Өр-яңа программасын тамашачы җылы кабул итә. Туп-тулы зал, көчле алкышлар, чәчәкләр. Халык мәхәббәтенең иң зур күрсәткече шул. Нефтехимик Ак Барска каршы Түбән Каманың боз сараенда ике Татарстан командасы очрашты. Арена туп-тулы иде, Казан клубы уены кызу башланды. Беренче периодның унберенче минутында алар исәпне ачтылар. Аннан соң тагын өч гол керттеләр. Бүреләр өченче периодта гына уңышка ирешә алдылар. Нәтиҗәдә матч Ак Барс командасы файдасына дүрткә бер исәбе белән тәмамланды. Киләсе уен ундүртенче ноябрьгә билгеләнгән, Нефтехимик Мәскәүнең ЦСКА клубын кабул итәчәк, хоккей кичке җидедә башлана. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара.